Гүлназ. А, кая барабыз без хәзер? Җилдереп.
Мин бик җилдереп йөрмим, Айваша, Красин минем янда курыкмыйча утырып бара аласың. Без хәзерге вакытта э, бер очрашуга барабыз. Ә гомер синең э, менә көндәлек автомобиль руль артында йөрү э, маршруты ниндирәк? Син күп йөрисең руль артында? Мин күп йөрим руль артында, мин Күп йөрим. Э, мин бер көндә өч тапкыр мәсәлән шәһәрнең үзәгенә барып кайтырга мөмкинмениме? Э, кире кварталга кайтып, аннан соң авиастроительный районга барып, авиатөзелеш районына барып, аннан соң кире э, Горкига барып, менә шулай итеп бөтен районнарны урап йөрергә мөмкинмен, чөнки ул минем бәйле көн тәртибемә, ул бәйле минем эшләремә һәм ул бәйле минем менә шулай теге кинәт кенә килеп чыккан эшләрдән. Ә кинәт

сорауга ниндирәк җавап алдың
миңа аны матур итеп киенеп килергә кирәк бүген тапшыру булгач пиджаклар кием микән әллә дигән уйлар булды аннан соң әйтәм җылы һәм уңайлы итеп киеним әле үземә ничек уңайлы шулай итеп дидем дә мин һәм шулай свитерыма киеп куйдым күз алдына китер дөньяда гөлназ дигән исем гомумән юк көннәрдән бер көн ул юкка чыкты нинди исем булыр иде синдә нинди исемне сайлар идең Ай, беләсең, мин элек бит исемне яратмый идем, әмма ә аннан соң шундый ярата башладым, шуңа күрә миңа нидер алмашка исем дә таба алмыйм. Ләкин табарга кирәк. А, Анжела, уйларга- Виолетта. Юк, юк, Татар юк, исеме юк, юк, юк. Анжела, Виолетталар түгел. Ниндидер э, Гөлсирин, Вәсиләләр түгел, Алия, Алсулар түгел. Мин кем булыр Исем идем? бетте бит инде. Әйдә.
Юк, тукта. Сережа, М, Мин Айза булыр идем. Айза, Әйе, Айза Сәфәрова. Айза.
мин тапшыруы Айза Сәфәрова белән. Ну, бәлки мин фамилиям дә Сәфәров булмас иде, мин Айза булсам. Яхшы, дөньядагы иң стильле хатын-кыз кем ул, синең фикерең буенча?
Иң стильле алар шундый күп. Кира Найтли. Кира Найтли, актриса.
Әйе.
Пиратка, пиратка бирс кылмый. Әйе, ул миңа ошый үзенең гомумән э, типажы белән, үзенең фигурасы белән һәм э, минималь стиль сайлавы белән. Дөньядагы иң матур ир-ат. Якыннардан кала бит. Миңа Тимати ошый, Тимур Юнусов. Тимати синеңчә иң матур. Матур дип әйтмим, мин матур ир-атларны гомумән, миңа матур ир-атлар ошамый. Хатын-кыз кыяфәтле ир-атлар була икән, миңа алар матур. Миңа алар ошамый. Яхшы, Тиматины өч сүз белән тиз генә. Брутал. Брутал. Э, зур шундый. Зур. Ага. Һәм кара. Һәм кара. Брутал зур һәм кара булсагыз, Гөлназ Сафарова, э, сезне сөячәк. Э, синең әгәр дә тормышың кинофильм булса, аның исеме нинди булыр иде? Мин. Бу мин. Яхшы. Син бер кайчан да нинди кием кимәячәксең? Бер кайчан да нинди кием кимәячәкмен? ялтыравыклы ялтыравыклы чәчәкле һәм шул вакытта бал итәкле бал бар барысы да бергә бала итәкле бала итәкле нинди буласын бала итәкле бала итәкле менә мондыймы менә мондый валан дип әйтәбез без э, гармошка инде әйе юк юк юк гармошка түгел валан валан дулкын ага дулкын итәк үзе ялтырый һәм әле шуңа чәчәкле принта төшкән мәсәлән син үлеп китә торган Зарарлы ризык.
Гамбургер.
Еш ашыйсың? Юк.
Айга бер ашыйм. Макдональдска соңгы тапкыр кайчан кердең? Макдональдска гел керәм, чөнки э, кофе яратам. Еш ашамыйм ди.
Ә, кофе, кофе өчен яхшы. Нәрсә эшләп карар идең үз тормышыңда, ләкин куркасың ул әйберне эшләргә?
Нинди адымга барыр идең?
Мин э, сплавка барыр идем. теге Мари елгаларыннан төшәләр бит әле. Э, ташу вакытында. Ташу вакытында иртәнге язда теге катып, туңып, палаткалар белән нәрсә төшәләр бит әле, имә километр, километр араларны су белән йөзеп. Менә шулай төшер идем, ләкин куркам. Киңәш кирәк булса кемгә шалтыратасың? Әнигә, әбигә. Менә соңгы биргән бер киңәш искә төшерә аласың? әби көн сайын киңәш бирә иртә белән шалтырата нинди рәкләп киңәшләр була соңгы тапкыр әбидән супер киңәш ул э, минем менә шундый шул хәлле акчам кара, мин менә шунда салыйм микән, монда салыйм микән, син ана шулай итер дип ул миңа киңәш бирә. Балачакта яратып караган кинофильм яисә сериал.
Дикий ангел. Наталья. Наталья.
Тарарам, тарарам, тарарам. Яшь күренә әле ул кызый. Әле соңгы арада Россиягә бик еш килеп ошады. Әйе. Аңа ничә яшь кызы? Аңа бер 45 ләр бардыр. Аңа аңа инде 60 булырга тиештер инде теге безнең балачак күптән булган исә булса. Без мәктәптән э, кайтадырык та йөгермиме? Пәлтәләр салып салып атмыйчы менә шул пәлтәләр белән әле хәтер дип шапка белән башланды бит бу дип карап утырды. Геройның исемен искә төшерәле.
Төп геройның исеме кем иде? Теге э, Наталья Рейраның бойфренды. Кем әле, кем әле, кем әле? Кем әле сары гына егет? Сары гына, сары гына Арана. Арана. Уңайсыз хәлдә калган соңгы берәр очракны искә төшерә аласызмы? Мин кердем кибеткә, э, җидем, җидем, җидем ризыклар анда. Артта дөнья хәтле чират тора. Э, Ты карта белән бит инде э, картаны бирәсең дә булды, ә мин карта күп акча барын да белмим. Миңа ирем салып тора картага, әйме? Картаны бирәсең дә э, һәм алалар. Картаны бирәсең, аласың. Монда бирдем дә недостаточно средств дип чыкты.
Әле сонда сине таныган да булсалар. Э, Таныганнардыр инде, монда чират, монда татар сатучысын әйтәм. Татар артистларының акчалары. Ярый, мин әйтәм, мин хәзер чыгып керәм машинага, ди, машинада да юк иде монда акча. Чыктым да киттем шулай.
Җәй отпусклар сезоны. Һәрбер кеше үзенең ялын онытылмаслык уздырасы һәм ялның матур мизгелләрен тарихка кертеп калдырасы килә. Үзегез беләсез, бу очракта иң кулай вариант

зур вакыйга, иң зур вакыйга 2019 елда. Минем телевизион проектыма, автор проектыма мин тапшыруына бер ел булды.
Ул бит инде 2018 елгы вакыйга. Син хәзер Карелла аның вакыйга дип саныйсың. Юк, бер ел. Син беләсеңме? Үзең беләсең бит менә бу авторлык тапшыруларын, аларны рейска, рельска куеп, Э, алар э, эшләп китсен өчен алар э, рейтинг җыйсын өчен нәкъ менә бер ел вакыт кирәк журналистика буенча әйме һәм күп тапшырулар дүрт биш айдан ябылалар алар яши алмыйлар шуңа күрә бер ел бу җиңү һәм бу минем өчен вакыйга дип карыйм нәрсә өчен акча жәллисең һәм менә нәрсә өчен киресенчә жәлләмисең
мин тырыспа ял итү өчен акчаны жәллим супер э, бу бит супер ял итеп барасың сине массаж ясыйлар анан моны сөртәләр анан тегене сөртәләр һәм шул тора ун биш мең мәсәлән дим жәллим бүләк итсәләр генә барамын ә нәрсә өчен жәлләмим ашау өчен беркайчан да жәлләмим әби миңа гел әйтә нәрсә эшләсәң эшлә ашау өчен тәмлеме сыйфатлымы ашау тәмле сыйфатлы мин тәмле ашарга яратам үзеңә ошаган иң матур синең фикереңчә фотосессия чыккан фотосессия яисә конкрет бер фотография

Күпме акча эшләп була? Гомумән дип алыйк, әйдә, үзеңнән генә чыкма. Гомумән алганда, Instagram 30. Бу бартерлар белән бергә санала. Бартерлар белән бергә.
Комфортлы яшәр өчен сиңа аена күпме акча кирәк?
Ну, мин белмим, суммада әйтә алмыйм мин, әйме, хәзер суммада әйтә. 100. Юк, э, э, менә мин беләсең нәрсә бу карыйм? Мин э, аена 20 меңгә дә комфортлы яши алам.
ләкин син бүгенге көндә егерме меңгә яшәмим әлеге суммага яшәмим чөнки минем ирем бар минем хезмәт хакым бар минем шуңа күрә әйдә барлык син факторларны юк гаиләдә гаиләгә аена күпме керем килгәнен мин әйтмим синең кебек активлыкта хатын кыз өчен алла сәяра синең кебек активлыкта хатын кыз өчен күпме э, кирәк дип уйлыйсың әйдә барысын да сана әйтик мәсәлән баласы бар э, өйгә продукция да ала ул күп кирәк күпме казанда ой күп кирәк ну бала белән бергә йөз мең җитәме шәһәребездә Мин әйтмим, суммалап әйтә алмыйм мин. Юк, Айваз, әйтә алмыйм суммалап. Аны санарга кирәк, аны утырырга кирәк.
Кеше белмәгән нинди хоббиң, берәр талантың бар.
Мин бәйлим. Кич утырып.
Кич утырып түгел, э, мин арысам, э, ял итәсем килсә, мин авылда бәйлим. Э, соңгы тапкыр нәрсә бәйләдең шунда? Свитер.
Носки, свитер.
Әйе.
Носкиларны мин бик тиз бәйлим. Юк, бу свитерны түгел. Син ашап караган иң иң сәер ризык.
Ниндидер дракон җиләге Таиландта.
Ошадымы сиңа? Юк.
Сине
Син конкрет җаваплар. Еш еш ачуланасың.
Еш.
Менә шушы камерага үзеңнең иң ачулы йөзеңне күрсәт әле. Шулда булдымы инде ачу? Шулай шулай иткәч, синнән куркырга тиешләр ул Юк, мин, мин беләсең, мин э, нидер куркуымнан мондый йөз ясам, мин күз белән куркытам кешене, караш белән. Менә болай ачуланганда минем карашым үзгәрә. Әнә ЮХИДИ хезмәткәрләре, сәлам. Синә курыктылар алар. Теге исеңне күрсәткәнгә. Караш белән.
Э, Чит телдә берәр теләсә кайсы чит телдә берәр фраза, берәр сүз.

Аны юк инде хамынсын әйтәм, тегесен кел, тегесен әйтәм. Берне генә сайларга кирәк.
Ну юк. Тешне кысып булса да берне генә сайла, берне генә сайла. Юк, Айваз Садыров.
Яхшы, Айваз Садыровмы? Әнвәр Нургалиевмы? Айваз Садыров. Мин юк монда дип күз алга китте.
Юк, алайса кем? Айваз Садыровмы, Әнвәр Нургалиевмы дисең син? Әйе. Мин әйтәм Айваз Садыров.
Димәк, синең Әнвәр Нургалиевка булган мәхәббәтеңне, аңа мөкиббән китүеңне исәпкә алсак, Айваз Садыров дисең. Әлбәттә. Яхшы. Бит минем дустым. Ә, Үзеңне өч сүз белән тасвирла.
Үҗәт, эшчән, ихлас. Мгм.
Үзеңнең паспортыңдагы фотографиягә карашың синең. Ш- Ошыймы ул сиңа? Нормаль исем кит. Әле күрсәтә генә халыкка.
Күрсәтә. Кайда ул синең?
Сумкада. Так. Хәзер Аймаз минем сумкага кереп китә. Бу нинди тапшыру бу, ә? Бу нинди шундый тапшыру бу?
Так, әйдә каплыйм сериясен каплыйбыз. Әйдә. Так.
Булды, булды, булды. Бик матур, бик матур фото. Шуңа күрә син артык аңа теге исең китми. Мин беләсеңме, гомумән Айваз нәрсә әйтә алам? Мин гомумән э, фотоларның ничек чыгуына хәзер э, исем китми. Элегрәк китә иде.
Элегрәк бик китә дери.
Алла, тагын төшә дерим, тагын төшә дерим, тагын сыздырам, тагын бөтерә дерим. Мин ничектер үземне хәл кабул итә башладым. Ну, яра, шулай килеп чыккан, ну, яра, ямьсез килеп чыккан. Шуннан нәрсә, мин бер җиремдә авыртмый, бар да яхшы. Шуңа күрә әлеге тапшыруны төшерер алдыннан кат-кат камерадан ничек чыгар дип карадың үзеңне. Камерага кызык, чөнки теге борын гына төшермәсен диеп алайса монда барысы да яхшы чыгарга тиеш. Мин Шуңа танылган кайсы шәхесне чакырыр иде?
Бөтен як беләнме?
Бәлки, әйдә үз тирәбездә. Татар. Үз тирәбездә. Һәм дүнә апа киләм дигән иде миңа. Э, Хәмдә апа киләм диде, киләсем килә диде. Үзем дә Хәмдә апаны чакырасым килгән иде, ләкин татар радиосы бик пиар ясады теге Хәмдүнә апага имидж үзгәртәбез дип. Һәм ничектер мин аңа моңа тыкшынып теге бу идеяны урлаган кебек булып каласым килмәде. Без аны алданрак уйлаган булсак та, шуңа күрә ничектер бу ситуацияне э, Бу сорауны мин арткырак планга куйдым, бәлки бу онытылыр һәм Дәһәмнәп ага киләчәктә яңа имидж ясарбыз дибеме? Ә теләк калды. Ә теләк калды. Чакырыр идең. Хәмдүнә апаны чакырыр идең. Россия эстрадасыннан кемнәр белән таныш?
Шәхсәнме? Ну, Шәхсән, бәлки, бар.
Яхшы эшләгәнең бар.
Ә... Өч кешесен Өч кеше дә. Алар күп. Әйе, Лев Лещенко белән эшләгән бар. Тагын кем? Газманов белән эшләгән бар. Любой белән эшләгән. Николай Расторгуев.
Расторгуев белән. Машинада соңгы арада кат-кат тыңлап йөргән җырыңны
кабызып кушылып җырлап ә, радик юлия акшин нинди җыры уф танма әйдә без ул җырны хәзер кушабыз әйдә һәм рәхәтләнеп инде ул җыр э, чыгуга күп вакыт узды әйеме ләкин ул минем яраткан җырларымның берсе булып кала уф танма гомерләр

WhatsApp'тагы соңгы килгән хәбәр. Әйе, күрсәтәбез халык. Просто үзең карап бәлки бәлки күрсәтергә ярамыйды.
Соңгы килгән хәбәр. Ул минем балалар лагереннән. Нәрсә дигән анда?
Сабыйлар лагере язган.
Ссылка по группе, менә бу фотоларны монда кереп карый аласыз дигән.
Яхшы, ә конкрет кешедән?
Группалар бик күп миндә эшләп. Менә конкрет берәр кеше берәр тәкъдим, берәр сорау бармы?
Гаяз.
нәрсә дигән хит парадны җибәрәм дигән эш буенча андый мәхәббәт смслар юк бит миндә айваз бәлки мин сине яратам дигән кем белә кем белә мине өч сүз белән тасвирлар сине әйе үҗәт
максатчан яхшы бу хәзер махсус әйтелгән сүзләр булдымы әйе син мине завтрага чакырган өчен ә хәзер уйлаганны әйт юк уйлаган

Әй, голуби над зоною летели. Менә Гөлназның характеры нинди җырлар тыңлап формалашкан икән. Ә Рукиев төркеменең иң яраткан җыры нинди? Ой, мин яратам инде теге җырын. Омут. Омут.
Әй, мин мин мәктәптә укыганда, мәктәп чорында иде, мин бер малайга гашыйк булып йөри идем инде. Э, э, теге больше не приду, имез без аерылышканбыз. шул җырны үземә нитеп мин үземә җайлаштырып бу җыр бит минем турыда дип инде шулай хисләнеп йөри дөрим гөлнар синең кебек кызлар миллионлаган иде һәрбер җырда үзләрен табалар иде үзләрен тоялар иде әйдә искә төшерик шушы вакытларны бу җыр мин кайчандыр бик яраткан егеткә багышлана мәктәптә укыганда ул мине тыңлый микән ул аңлыймы шушы җырдан аңлаячакмы шушы ул аңлаячак бу безнең уртак җырыбыз иде

Мендәреңә төренеп Әй, ул еларсың. миңа әйткән инде бу җыр э, минем турыда дип шуңа хисләнеп йөргән идем әле мин. Егет син алдалаган. Минем турыда гол җырды. Чираттагы сорау 5 сорау булачак. Булды яки булмады дип кенә кыска гына җавап бирә кирәк булачак. Әмма үзең кулланып карамаган хезмәтне яки товарны рекламалаган. Булмады.

Татар эстрадасын яхшы беләсең, әйеме? Әйе. Ә татар эстрадасында гейлар бармы? Бар. Күпме?
Ну, бер 20% дип уйлыйм. 20%? Угу. Әгәр дә бөтен чырларны алсак без инде, теге хәзер генә яшьләрнең нәти түгел, ә менә бөтен чырларны булса. Ну бер ун бар инде төгәл әйтә алмыйм 100%. Бер көнгә кайсы шәхес белән алышыр идең? Менә тәннәр белән дә, аның режимы белән дә. Менә бер көнгә кем булып кала? Президент.
Рөстәм Нургалевич Миңнеханов белән алмашыр идем. Менә ул режимны тотып тоеп карыйсым килә. Ничек ул? Ничек ул шулай э, бер көндә берничә шәһәргә очып, берничә совещание үткәреп, сәгать иртәнге 4-тә торып, эшеңә барып, аннан соң менә

әйе бар андый күлмәк нинди кара күлмәк һәм аның бәясе аның бәясе йөз сиксән мең
аны деп хәзер чыгарабыз да языймы һәм бер ике кыз ушын югалтып егылачак бик батыр күлмәк яраткан кием бренды Эмилия Делора. Бу элекеге Изабель Гарсия. Ха, исемен алыштырды. Сине моңа кадәр белмәгән, менә әле генә яңа танышкан кешеләр сиңа нәрсә диләр гадәттә? Син бик тәкәбер һәм бик усал кебек күренәсең читтән, диләр. Ә танышып киткәннән соң андый Карале син андый түгел икән, диләр. Мин шулай күренәм, Майлас. Теге бик тәкәбер менә мондый. Мин мин ул дип. Мин үзем бик еш кына шулай дип әйтәм. Шуңа күрә мин ышанам. Теге мин бит үземнең тәкәбер түгел икәнен беләм. Син дә белгән кебек үзеңне. Ә сиңа шулай килеп әйтәләр дә. Кайберәүләр бик аптырыйлар. А, бау, син бит гади икәнсең. А, бау, син бит аралаша очан икәнсең. Мин әйтәм, әлбәттә инде аралашучан, әлбәттә инде гади. Син бит мин мин дип йөрмисең икән, мин әйтәм, а кайсың мин мин мин дип йөргәнем бар дип аптырыйм. Ага, атна саен ТНВ каналында. Мин Гөлназ Сәфәрова белән. Мин тапшыруы.
Мин Гөлназ Сәфәрова белән. Дусларың, танышларың арасында иң жыр телле, иң юморлы кеше кем?
Айрат Ильясов. Телефоныңдагы контактлардагы иң кәттә номер.
Әле инде 0000. Юк, юк, тәгәттә дип әйткәндә мин саны буенча әйтмим, ә конкрет кешесе буенча. Ну, минем әтинеке. Әтимен мин көтә минем өчен.
Иң еш әйтә торган сүгенү сүзе.
Мин сүгенмим. Сүгенмим дисәң ышанмыйбыз.
Йо, мин сүгенә дрием, яме, теге э, беләш дип әйтә дрием инде, яме. Беләш? Әйе. Э, цензура белән. Цензура белән, әйе. Ләкин соңгы арада чынлап сүгенмим менә. Иң мөхиме сүгенгәндә теге әйткәнем бар инде. Татарча сүгенәм һәм әти ишетмәсен иң мөхиме, чөнки бәреп үтерә. Ә болай, ну юк. Анаңны дип әйтәм.
Максимум. Максимум. Максимум. Анаңны дип менә бу бик күңелгә тиеп, үтереп менә шундый мине бетереп салган әйбергә. Анаңны менә бу минем өчен иң зур әйбер. Соңгы тапкыр башыңа э, килгән э, берәр фәлсәфи мәңгелек глобаль сорау. Уй.
Үлгәннәр, теге дөньяга киткәннәр, алар безне күреп, безнең ни эшләгәнне э, сизеп яшиләр микән анда? Үлгәнче нәрсә эшләп каласың килә? Нәрсә эшләргә өлгереп каласың килә? Балама
киләчәк төзеп калдыру бик зур булыр инде киләчәк төзеп калдырасың килә дисәң ә балага киләчәккә юл салып калдырасың килә күрсәтеп менә шушы юл буенча бар балам шушы шушында укы менә шулай ит дип күрсәтеп дип калдырасым килә. Хәзер бирәчәк соравыма җавапны мин инде 99,9% беләм. Шулай да сорыйм әле. Татар телендә сөйләүче иң яраткан радиостанция. Дүре, монда беләсең, монда дүре җавап бер генә. Татар радиосы. Бүтән булырга мөмкин түгел. Юк, ә беләсең, мин э, татар телле радиостанцияләр чиратлаштырып тыңлыйм, чөнки мин э, анализ ясыйм. Миңа бу кызык. Әйдә без синең белән хәзер татар

Рокеверхның омут җырын үзе турында дип әйткән булса, Ришат хатын кызның характерын белеп, бу синең турында диде.
турында дигән. Беләс, киләсе э, кунакка, киләсе шушы тапшыруда төшәчәк кунакка соравыңны бир әле. Кем икәнен мин үзем дә белмим. Кем булуына карамастан, э, без синең соравыңны Гөлназ Сафаровадан сорауды бирәчәкбез.
Акча өчен ул нәрсә эшләргә әзер? Әйдә конкрет сумма әйтик. Миллион бирәм дисәләр. Миллион бирәм дисәләр, әйе, ул үзенең принципларына каршы барып, ниндер нәрсә эшләргә әзер менә миңа кызык конкрет. Сөйләштек.
50 сорау тамам, ләкин Гөлназ, алдан э, син белән сөйләшкәнче бүләк. Нәрсә уйнатабыз без бүген? Нәрсә бирәбез безнең подписчикларга? Менә мин беләсең, минем э, подписчиклар дигәч, минем бит Instagram социаль челтәрендә мин күбрәк э, сөйлим фэш турында, стильләр турында, мода турында шуңа күрә э, мин э, менә соңгы э, трендлар буенча бик актуаль булган э, каеш бүләк итәм. Ого!
Каеш. Каеш, менә монда сыйган каеш, нинди булырга тиеш икәнен. Булай э, Залы күрсәтик? Төрелгән, Шулай күрсәтик? әйе. О, Гөлназ Сәфәрова дигән бугай монда Бу- кытайча. Гөлназ Сәфәров түгел.
Кытай каешы гел бу. бу Off бик- white, бу бик Әйе.
кәттә, бу бик кәттә Бик каеш. кәттә, э, бу иң соңгы тренд әйтәм бит. Моны итәкләр өстенә киеп куйсагыз да була, менә болай свитер өстенә Муенга, бәйләп кенә муенга куйсагыз киеп. да була. Муенга киеп, ирегезне Менә дә болай торып- өстерәп йөрсәгез була. Бу тапшыру безнең ниндер бүтән тапшыруга әйләнә. Әлеге каешны, әлеге каешны отар өчен Гөлназга, Гөлназ күрәсең беренче тапкырда кулланып карамый. Әлеге каешны шушындый рәвешле күрәсең, бик тиз эләктереп алды. Гүнә, әлеге кайышны отар өчен беләсме, нишләргә кирәк булачак? Комментариядә безнең э, подписчикларга, шушы тапшыруны караучыларга э, бераз гына фантазиягә бирелеп, сиңа өр яңа исәнләшү э, сүзләре уйлап табарга тиеш балалар. Синең бит инде яраткан Һәр вакытта Киш бөтен кылба. бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә. Мин Гөлнә Сәфәрова. Әзрәк ребрендинг кирәк, яңартырга кирәк Әйе. әлеге фразаны. Әйе. Шуңа күрә минем тыңлаучыларга э, шундый э, конкурс Гөлназга уйлап табыгыз әле өр-яңа кызыклы, оригиналь, бәлки баналь җиңелдә сәлам генә булмаса әйе сәлам сәлам сәламләү сүзе һәрбер программасында исәнләшә торган һәр радио тапшыруны башлаганда халык белән исәнләшә торган фамилия яңгырый торган исем яңгырый торган исем яңгырый торган гөлназ белән без аны карап чыгачакбыз һәрбер җавабыгызны һәм шушы каешны тапшырачакбыз иң мәгънәлесенә каеш эләкәчәк җавапларыгызны яза аласыз инстаграм аккаунтына минем инстаграмга яза аласыз шушы видеосына Яза аласыз э, ютубта яза аласыз э, хатлар белән айвазга телеграм белән телеграм суга аласыз һәм яза аласыз вконтакте группасына вконтакте группасында ютубта һәм инстаграмда гөлназ сиңа бик зур рәхмәт без килеп җиттек бугай әйе мин сине алып килеп җиткердем үзем китәм хәзер алга таба син мине төшереп калдыр инде Камерам белән бергә. Менә монда кер. Уйның атыгы э, коешны кияргә онытма, син бит килешә, Айваз.
Безнең каналга язылыгыз, Инстаграмга язылыгыз һәм Ютубта чыгарылышларны күзәтеп барыгыз. Бу 50 сорау дигән өр-яңа проект. Беренче кунагыбыз безнең Гөлназ Сәфәрова. Гөлназ, сиңа бик зур рәхмәт. Сау булыгыз, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Барыгызга да хәерле, уңышлы көннәр, э, уңышлы атналар һәм айлар теләп калам. Ура! Ура!